Dumelang barati ba puku, lehono ke le mema thutwaneng ya rena ye e leng gore e mabapi le Potšišo Therišano. Yona e mo letlakaleng la boraro, karolo ya B. Ka nako, ka mabaka a mantši, barutwana ba kgetha go ithuta feela Lengwalo le tša bophelo bja mohu. Seo, ngwaga o feta, E bile bothata ka baka la gore potšišo a se di tšwelele ka mokgwa ba di nyakile ka wona. Go efoga bothata ba mohuta wo, go bohlokwa gore o tsebe dingwalwa ka moka tša tirišano, e ka ba athikele, e ka ba tša bophelo bja mohu, e ka ba imeile, o swanetše gore o di tsebe. Thutwana ya rena goba dithutwana tša rena tše dingwe le tšona di lebelela mehuta yeo ya dingwalwa. A re lebeleleng seo ke le swaretšego sona mabapi le potšišotherišano. Potšišotherišano, ka ge ke hlalositše, ke ye nngwe ya dingwalwa tša tirišano tše ditelele gomme e swere meputso e e ka bago e masome a mabedi le bohlano. 25 marks. Yona ke poledišano gare ga batho ba babedi goba go feta. Batho ba ba boledišana tikologong ya semmušo. Dikokwane tše bohlokwa tša potšišotherišano ke tše di latelago, Re swanetše gore re bone mmotšiši. A botšiša mmotšišwa dipotšišo. E ka ba mmotšišwa o motee goba ba babedi. Mmotšiši o botšiša mmotšišwa ka dilo tša go swana le tše di latelago, e ka ba ka dinyakwa tša mošomo, Ba go biditše ba re etla re tle re re nyaka go go thwala, eupša re nyaka gore re be le potšišotherišano le wena. Ba ka go botšiša gore na o tseba eng mabapi le mošomo woo. Ba ka go botšiša ge e le gore o motsebalegi, Goba mohlomongwe o, o fihleletše selo se se itšego, se e le gore batho ba bantši ba rata go se fihlelela. O ka bitšwa. Eh, le, feela lena baswa le bolela ka di-celebrity. Ba go bitšiša, ba, ba tla ba go botšiša ba re, Na ke ka baka la eng o fihleletše selo sa mohuta wo? O kgonne bjang? Goba o ka bitšwa gore o tle o sekaseke hlogo ye e itšego. Le feela le bona mo thelebišeneng, ba biditše, eh, basekiseki, basekaseki ba tša dipolotiki. A ke mabaka a mang a ma, a, a ke a mangwe a mabaka ao dipotšišotherišano di tšwelelago go ona? A re lebelele mohlala wa potšišo. Ba re ba lebenkele la Matebele Grill ba nyaka bašomi ba go šoma ka nako ya maikhutšo a dikolo. Bjalo ka mokgopedi wa modiro lebenkele leo, o ile wa mengwa go tla polelotherišanong ya mošomo woo. Ngwala pole, potšišotherišano yeo le bilego le yona mabapi le mošomo. Ka mehla ge o ngwala potšišotherišano, netefatša gore go ba le kwešišano le kamogelano e lego go hlola moya wa go tshepana. Mmotšiši le mmotšišwa ba swanetše gore ba amogelane ba be ba tshepane. Mmotšiši a, mmotšiši a botšiše dipotšišo go tšwa, go tšwa go tša kakaretšo go ya go tša go ikgetha, e be tša maleba, go šomiše polelo ya ka mehla ya go laetša šedi le go hlohleletša. Mmotšiša a arabe ka bokgwari go laetša tsebo. Se ka ba re ba o botšiša ba re, Na ke ka baka la eng o agile lebenkele? Goba o dirile sa gore gore? Wa no re, Ke no nagana. Aowa, a re bereke, a re šome bjale. Mmotšišwa A lebogwe mafeleleong gomme go be go laelanwe. Ee, a ke re mohlomongwe ge o nyaka go araba potšišo ye ke go filego yona, tše o ka thomang ka go di dira ke go thoma ka mmepe wa monagano. Mmepe wa, wa gago wa monagano o ka tšea sebopego se. Re na le matseno, o ka bolela, re ka bona mantšu a kamogelano le ditsebišo ya morero wa potšišo, ya potšišotherišano. Gape-gape mo mmeleng e go tla tšwelela dipotšišo tše e lego gore di mabapi le bokgoni bja mošomo, maitemogelo, bokgoni bja go šoma mafapheng a mangwe a kgwebo le thumo. Mo go thumo ke fao re bonago go laelanwa e bile go lebogoanwa. A ke re le a mo leboga motho a tlile mo potšišotherišanong ya lena? Thumo ya rena re swanetše re e bone ka, ka tšona dikokwane tšeo. A re, a re lebeleleng um potšišotherišano ye e le gore e ka tšwelela. Um re na le Morena Makoto yo e leng gore ke mmotšiši, gomme yena o botšiša sepikere. A re kweng gore na potšišothe, potšišotherišano ya gona e sepela bjang. Thobela. Legatong la khamphani ya rena ya Matebele Kriel, re a go amogela le gona go go leboga ka kgahlego yeo o nago le yona kgwebong ya rena. Re botše ka boripana gore sepikiri ke mang gape o dira eng bophelong. Leina la ka ka botlalo ke Sepikiri Tšhipi. Ke na le mengwaga ye lesomeseswai. Ke morutwana wa kereiti ya lesomepedi sekolong sa Mošate se se phagamego, fao ke dirago dithuto tša khomese. Ke motho wa go rata go bolela le batho e bile ke rata bophelo bja ka ntle. Na o kwele kae ka mošomo wa, ka mošomo wo wa rena? Ke o kwele kwalakwatšong ya radio ya selegae e lego Segagapeng FM. Ke motho yo, yo ka mehla ke ratago go kwa ditaba. Ka ge o tseba, re nyaka dimamanthane tša go iša dijo tšeo bareki ba di rekilego ka mogala magaeng a bona. Dijo tšeo di išwa magaeng a bona ka dithuthuthu. Re botše ka maitemogelo a gago mabapi le go otlela sethuthuthu. Ke ithutile go otlela sethuthuthu nakong ya ge ke be ke tsena sekolo sa toropong fao ke bego ke eya sekolong ka sona sethuthuthu gobane Go be go se dinamelwa. Ge ke tshwara mengwaga ye lesomeseswai ke ile ka tšea mangwalo a go otlela. Ka fao, ke na le maitemogelo a ngwaga. Na o motho wa go kgona go šoma ka fase ga kgatelelo? Go ba ka fase ga kgatelelo ga se bothata ka gobane Le mo sekolong, ka dinako tša ditlhahlobo, fa, ke gona fao re šomago ka fase ga mabaka a kgatelelo. Ka fao, ga ke ne bothata ba go šoma ka fase ga kgatelelo. Ntle le go otlela dithuthutu, ke kae gape fao re ka go kgopelago gore o re thuše gona ge diotara di se gona ka bontši? Ke ra gore, ntle le go otlela dithuthutu, o tseba eng gape? Ntle le go otlela dithuthutu, nka rata go ba nka rata go ba go hlwekiša le go dira mešongwana ya go kwalakatša kgwebo gore bareki ba reke. Gape, nka le thuša le mo go tšeeng diotara ka ge ke ithutela dithuto tša tša khomese. Na e ka ba o ka thabela go hlatswiwa diatla ka bokae? Se sengwe le se sengwe seo se sepedišanago le maemo a infleišene. Ga bjale, nka thabela diranta tše makgolo a mabedi ka letšatši. Re fihlile mafelelong a potšišotherišano ya rena. Na go na le seo o ratago go se bolela goba go se botšiša? Ga ke na potšišo, eupša ke rata go leboga sebaka seo le mphilego sona. Ke ithutile tše dintši go tšwa go lena, gape ke la mathomo ke bitšwa kopanong ya mohuta wo. Ke a leboga. Le rena re a leboga ge o bile le kgahlego ya go nyaka go tlo šoma lebenkeleng la rena. Wena dula o hlwaile tsebe, o tla kwa ka rena. Re a leboga. Ke a leboga. Ee, ye ke yona potšišotherišano yeo e bilego gona ka mehla. Dira bonnete bja gore batho ba ba boledišanago dipolelo tša bona go ba le leswao le le tshwana le la polelo, poledišano. Le a le bona? Mo go polelo Selo se se bohlokwa, ke ra gore mo go potšišotherišano, selo se se bohlokwa ke taba ya gore go swanetše go be le motho yo a botšišago le yo a fetolago dipotšišo. Yo a fetolago dipotšišo a ga a dumelelwa gore a ka botšiša dipotšišo. Mohlomongwe a ka botšiša dipotšišo feela ge a kgopetšwe gore a botšiše dipotšišo. Ge re go kgahla, kgotla konopi ya Like o be o subscribe. Ka go subscriber, O tla be o dira gore re direng ge re romela dibidio tše dingwe le wena o kgone go di hwetša? Re a leboga.